Helo a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres yma ar Edmodo. Yn syml pwrpas y fideo yma fydd i ddangos i chi fel i greu grŵp ar gyfer eich dosbarth chi. Felly mewn fan hyn, cliciwch ar y botwm grŵp, os nad ydych chi'n gweld e, jyst newch yn siŵr bod chi'n clicio ar gartref felly i ddod i'r man yma, a wedyn create, a os enwch chi eich grŵp chi er enghraifft yn, na i alw fe'n deuddeg celf am y tro, Yy ma rein yn Americanaidd felly dw isio chi beth bynnag sydd yy sydd o'r e, does dim ots i weud y gwir beth bynnag fydd e. Wna i roi hwnna a wedyn hwnna ond dyw e ddim yn neud llawer o waniaeth. Dwi jyst yn mynd i greu e. Yy o ran maint y grŵp croeso i chi glicio ar unrhyw un o rheina a wedyn mae croeso i chi ddisgrifio fe fel ych chi'n dymuno a wedyn gwasgu'r botwm finish. A beth fyddech chi wedyn yw eich grŵp chi fan hyn ar y chwith, iawn? Mae croeso i chi newid rhai pethau nes ymlaen, ond am y tro, y peth pwysig i chi yw'r cod grŵp sydd fan hyn. Dyma'r cod byddwch chi'n rhannu gyda'ch disgyblion chi, iawn, pan fyddwch chi yn mynd â nhw trwy Edmodo cam wrth gam gyda'r cyflwyniad PowerPoint sydd wedi greu i chi. Defnyddiwch y cod yma a datgelu fe i'r disgyblion hynny. O ran eich disgyblion, bydd eisiau nhw wedyn i fynd i Edmodo eu hunan, a bydden nhw'n mynd i'r man cartref Edmodo, a chofiwch, dyn nhw ddim wedi cofrestru hyd yn hyn. Bydden nhw'n gweld y man yma, clicio ar I'm a student, ac yn syml iawn bydden nhw'n rhoi cod y grŵp mewn fan'na. Felly dyma'r un nes, uh, nes i gynne. Maen nhw'n creu enw defnyddiwr. Dyma'r un bydden nhw'n defnyddio bob tro. Mae un jyst un dros dro. A wedyn, dwedwch wrthyn nhw, does dim rhaid i nhw roi e-bost mewn, mae croeso roi e-bost ysgol mewn, ond dim byd arall. A wedyn bydden nhw'n rhoi enw mewn atgoffwch nhw bethau bach fel defnyddio prif lythrennau, synnech chi faint sydd ddim yn. A wedyn maen nhw'n mynd mewn. Does dim eisiau i fi arwain chi drwy'r broses 'na. Iawn, bydden nhw'n gallu dod o hyd i bethau'n weddol bach eu hunain. Fi eisiau bach o gyfarwyddyd, ond dim llawer. Dyma beth fydd eu sgrin nhw'n edrych fel. Bydd eu enw nhw lan fan hyn. Bydd y grwpiau maen nhw'n rhan ohonynt fan hyn ar y chwith. A wedyn, beth sydd yn dod lan 'da nhw yw'r cod rhiant. Iawn, a dyna y cod sydd angen i nhw roi i'w rhieni nhw. i gael nhw i ddod mewn i Edmodo hefyd. Beth mae rhieni nhw'n gallu gweld yw eu gwaith nhw, unrhyw negeseuon sydd yn dod iddyn nhw yn ogystal â thracio eu cynnydd nhw, eu marciau nhw ac yn y blaen. Yr un peth bydd yn wahanol 'da nhw a ni yw ma' 'da nhw backpack sef llyfrgell nhw i raddau, lan fan hyn maen nhw'n gallu lanlwytho unrhyw adnoddau maen nhw am gadw, felly er enghraifft os ydyn nhw wedi creu rhywbeth gartre a yn hytrach na dod mewn â fe ar gofbyn i'r ysgol bydden nhw'n rhoi e yn y backpack a wedyn bydden nhw'n gallu agor e yn yr ysgol ar Edmodo ar gyfrifiaduron yr ysgol. Dyma fi nôl ar yn sgrin i nawr fel athro, os glica i mewn nawr ar y grŵp fe sylwch chi fod 'na aelodau nawr wedi dod yn rhan o'r grŵp, felly dwi'n mynd i glicio fan'na Fe welwn i fod disgybl un wedi dod yn rhan o'r grŵp. Mae yna ffordd fan hyn wedyn o weld cod y rhieni, os ydy rhiant heb dderbyn cod a chi'n yym awyddus i nhw gael e, ma' eisiau rhoi e ar y llythyr hefyd, yym gallech chi gael e o fan'na. Os yw disgybl wedi anghofio yy cyfrinair nhw ac yn y blaen, mae fodd modd i chi i newid nhw fan hyn. Yym, os oes yy disgybl, yym, falle wedwn ni, ddim yn glynu rheoled modo'n dda, ma' 'na ffordd i ni ni newid pethe, fel bod nhw ddim yn gallu postio negeseuon chwaith, iawn, ond 'dyn ni'm yn rhagweld bydd hwnna'n broblem. Felly, ewn ni nôl gartref, a beth wnewn ni fan hyn wedyn yw anfon neges at y grŵp yna, iawn. Felly, yym, wnewn ni anfon neges jyst yn gweud, wedwn ni helo am y dro. Helo, criw celf wedwn ni. A newn ni hala hwnna i rhoi 12 mewn fyna. Dyma ni, rhoi ei 12 mewn, mae fe'n pigo celf lan ar ei hunan. Be dwi'n gallu wneud nawr yw anfon dogfen i nhw, so gallai hwnna fod yn, yn PowerPoint i chi wedi defnyddio yn y wers, dogfen Word, unrhyw beth i chi'n dymuno. Uh, chi roi hwnna fel atodiad, gallwch chi roi uh, gwefan i nhw, lle fod yn ysgol y preseli dot com neu gwefan defnyddiol i nhw. E, gall fod yn rhywbeth o'ch llyfrgell chi, iawn, os ych chi'n dymuno, dymuno beth bynnag. Cliciwch send a fe eith e wedyn i'r grŵp na. Pob hwyl!